Inselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm 606. Illum se niltaqgħu ma' Louis Grek. Louis għandu 61 sena, jgħix il-Kalkara u huwa membru tal-Parlament Ewropew.

Membru tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Ikkontesta b'suċċess l-elezzjoni tal-2004, l-ewwel esperjenza elettorali tiegħu fuq bażi nazzjonali. Fil-Parlament Ewropew kien ukoll kap tad-delegazzjoni tal-Ewroparlamentari Laburisti. Ifforma parti mill-Buro tal-Grupp Soċjalista Demokratiku tal-Parlament Ewropew, il-PES, il-post fejn titfassal il-politika u l-prijoritajiet tal-grupp. Il-post fejn jittieħdu deċiżjonijiet fuq l-istrateġija ġenerali. Min huwa Louis Grech? Naħseb li bħala bniedem jien għandi dimensjonijiet differenti. Ovvjament għal-faċċata tan-nies jaraw aspett wieħed jew tnejn l-iktar ħafna drabi. Serju u normalment jgħidu ok professjonali serju fix-xogħol tiegħu. Però ovvjament li għandi għandi karatteristiċi bħal kaleidoskop sa ċertu punt, għandek ħafna kuluri. U hemm affarijiet li jogħġbuni li mhumiex id-dimensjoni tal-politika biss. Sens tal-ironija ta' ġabni ħafna nagħti każ. Toġobni wkoll li il-mod kif inħobb il-ħajja wkoll, kurjuż fil-ħajja. Louis Grech twilet il-Ħamrun fit-22 ta' Marzu tal-1947. Jiena naf il-familja kollha tiegħu. Il-missieru, per eżempju, li kien eh, maġġu tal-pulizija iservi l-Assa Ħamrun, u ommu kienet tur il-qoddis mal-mara tiegħi eh, il-knisja ta' Trinità tal-Marsa u ma tiħorġu jgħodu jitkellmu kif fuq il-pont li hemm Pont San Tomas. Louis Grech għandu tliet tfal, Francesca, Xandru u Luisa. Studja fl-Università ta' Malta u ta' Oxford, fejn kien intazel bħala Rhodes Scholar. Igradwa BA u MA fl-Ekonomija. Jaf kif għandu jasal, u ħaġa intelligenti ferm. Huwa Rhodes Scholar, jiġifieri jintazel minn Malta kollha biex imur l-Università U din mhux ċajta jiġifieri hija diffiċli ħafna biex tintgħażel. Huwa intelligenti ferm plus li ehm, mhux jasman. Kien lecturer fl-Università ta' Malta. Louis Grech iħobb isajjar anke jekk ma tantx għandu ħin. Meta jiddeċidi jsajjar dik il- dawk il-tlet darbit erba' darbit fis-sena, isajjar tajjeb ħafna. Iħobb l-ġin u jħobb il-fenek. Iħobb jaqra, iħobb jara l-films, Iħobb jisfen ukoll. Diska favorita ta' missieri. Naħseb iħobb ħafna l-blues, jazz. Fil-fatt Leo Brincat jirrakkonta kif l-ewwel darba li sar jaf lil Louis Grech kien fi żmien tal-Junior Lyceum, meta Louis dak iż-żmien kien idoqq il-bass guitar mal-grupp Fenders. Louis Grech l-ewwel li sirt nafu meta kont għadni dieħel l-Lyceum u niftakru eh, idoqq il-bass guitar fil-lunch break eh, Mal-grupp Fenders jekk m'intix sejjer żball. Imma l-qalb hu wkoll il-mużika tal-lum. Imbagħad hemm xi diski moderni tipo Na na na crazy, dak dik li Charles Barkley. U bat ikun hemm diski l-emmolaw fejn tisimgħu ma jkun qatt ma jkun jaf il-kliem. Ġifi tisimgħu meta jkantaw fejn u ħaj u jgħid l-aħħar kelma. Jiġifieri eh, ma jkun jaf id-diska jiġifieri u jarafa. U meta toġbu toġbu għal dejjem, eh? Ikun għaddej qed jitkellem u jismagħha, ah, tiegħi. U jkompli jitkellem pereżempju. Rigward Luis ehm, fil-kamp tal-mużika, naf li jinteressa ħafna l-mużika, speċjalment il-mużika klassika. U ħaġa li ninnota fih hija l-interess li jieħu ġifieri kemm ehm, mill-fattur li kull meta jattendi xi konserts, minn mistoqsijiet li jsaqsi, apparti li toħroġ ċertu eh, kultura ġofi, ċertu intelligenza li naħseb jafa kulħadd. Hemm joħroġ il-fattur li jipprova jifhem kull kull ħaġa li tkun għaddejja jipprova jifhem l-individwu u din hija xi ħaġa li nammira ħafna fih. Supporter tal-Juventus. Ifittex il-kumpanija tal-familja, l-aktar dawk viċin tiegħu. L-iktar ħaġa li qiegħda l-qalbu l-familja. Missier joħobb il-familja ħafna u naħseb l-iktar L-iktar ħaġa li jimmissja naħseb anki f'xogħol u palissa dik il-ħaġa li ma jkunx hemm in-neputi ħdejh u anki tfal tiegħu li jkun hemm in-nies li jħobb. Pereżempju, qegħdin il-melliħa biex imorru l-mosta, konna naħdu minn naħa ta' wara mill-imġar. Morru sal Malta u bad Malta.

Professjonista, iddaħħaq ħafna, ċajtier, eh, miħu xogħlu ħafna bis-serjetà and a family man. Din Francesca, tan-nofs fost tliet aħwa. Meta konna żgħar, papa kien strict imma mm, voldi fuq jekk pereżempju jekk ma konniex nagħmlu l-homework jew il-kamra kienet timna f'upside down, mbagħad kien strick li m'għandu ħowl le. Kien strick bajnejh. Xandru, it-tifel il-kbir ta' Louis. Dajsi qed tgħid kif tiddeskrivi t-temp naħseb jien. Eh, temp għandu ħafna uċuħ u ħafna uċuħ sbieħ ovvjament. Anki forsi xi mdaqqit li ma tantx jidher sabiħ it-temp, meta jkun mal-temp, xorta sabiħ. Ġifieri niddeskriviha li hija missieri L-iktar raġel li nrispetta għandu ħafna kwalitajiet. Meta jiġi għal negozjati, meta jiġi għal ħafna affarijiet li huma importanti ħafna, mhuwiex walkover. Missieri jaf fejn għandu jasal u ehm, u jaf kif għandu jasal. Paċenzjus, Lewis Gray? Eh, eh, paċenzjus, mhix dejjem meta jidher li li għandi ftakar li kont kumpanija li kelli ħafna nies ukoll, jiġifieri mbagħad jkollok kelli mal dwar 2600 ruħ Allura trid ikollok sens ta' dixxiplina wkoll. U mbagħad trid tkun paċenzjuż però mbagħad ikun hemm żmien meta tgħid daqshekk issa l-affarijiet iridu jsiru. Paċenzjuż jew le? Jiddependi. I mean, meta konna żgħar, eħe, kien ħafna paċenzjuż. L-iktar bniedem jappoġġa l-familja kollha, qiegħed dejjem hemmhekk, huwa bniedem ġeneruż immens, għandu qalbu tajba ħafna ħafna. Huwa bniedem li verament jekk jagħtik kelma hija kelma. Huwa dak it-tip ta' bniedem li inti taf li jekk ħatereq dejjem qiegħed hemm biex jiġbrok. U Louisa, x'l-aktar li jdejjaqha f'missierha? Ma jxandarx dak li jagħmel. Jagħmel ħafna tajjeb. Jaħdem ħafna u bilkemm in-nies ma jafux x'jagħmlu. Trid tgħid int in-nies iridu jkunu jafu x-xogħol li qed tagħmel xogħol siwi u hija ħaġa li għandhom bżonn ikunu jafu. Ma jafx ipparkja. Mhux dejjem kont kapaċi li naf inbigħ l-affarijiet li Inkun wettaqt. Difett dan? Le, jien ma narax difett, ta' raġuni waħda. Li normalment jien nirrispetta l-intelligenza tal-nies, allura ngħid li daw jkunu qed jindunaw, ġifieri mhux neċessarjament x'ħadd bih, imma il-kontenut jott. Huwa bniedem li jien naħseb titgħallem minn għandu kuljum. Għandu moħħu jekk jiddeċidi xi ħaġa u jiddaħħal xi ħaġa f'moħħu ovvjament diffiċli ħafna biex tbiddilielu, Imma ovvjament tkun it-tifel tiegħu dik ħaġa kera, imma jekk meta tiġi biex ovvjament jirrepreżenta l-Malta hija ħaġa tajba ħafna. Għax inti ovvjament takwista l-affarijiet lejk. Bissir perfezzjonista. Autokritika li tista' tagħmel għal dak li għamilt? Forsi kultant provajt inkun perfezzjonista żejjed. F'Żożitu Lewis kien attiv fil-kamp sportiv, fejn anki rappreżenta lil Malta fil-Logħob tal-Mediterran fl-1967. Louis Grech irrappreżenta lil Malta f'diversi laqgħat internazzjonali tal-atletika. Ninsabu l-Marsa Sports Ground. Louis, ibnu Xandru u Annalisa. Kienet tellieqa tajba li. Kienet tellieqa ma' Annalisa jien li nittrenja. Fil-fatt għandna jisu tliet ġenerazzjonijiet hawnhekk. Il-ġenerazzjoni tas-sittinijiet. Tas-sittinijiet. Tan-nofs u tal-lum il-ġurnata. Disajnijiet u tmeninijiet, eħe, tal-lum. Inbidlu affarijiet, jien niftakar anke